געדענק איך האב חתונה געהאט, געוואוינט אין אפארטמענט בילדינג אויף פארטי סיקסט סטריט און פארטינט עוועניו, און איינע פון די געשמאקע זאכן איז געווען ס'קומט פאסט אויף מיין נאמען, שו ע. ס'איז געווען אזא פאסט קעסטל, מען האט געדארפט אראפגיין דרײַ שטאק, א קליין שליסעלע, מען האט עס געעפענט, ארויסגענומען די בריוון, א ריכטיגע מענטש, שיין, כ'האב געזוכט צו געבן געלט פאר צדקות, עס זאל גיין אויף די מעילינג ליסט, און איינמאל קום איך אראפ מוצאי שבת, עס איז דרײַ וואכן נאך מיין חתונה, און איך זעה א ביל פון קאן עדיסאן, ס'איז מיר נישט גוט געווארן. ביל, איך דארף צאלן געלט? איך, ווי האב איך געלט? איין מינוט, דער חתן רבי האט מיר נישט דאס געזאגט, ער האט דאס געהערט קודם, וואס זאל איך טון? געלאפן צו מיין טאטע, א ביל, א ביל אויף מיין נאמען! זיי האבן געכאפט איך זאס די פלוצות, און איך האב געמיינט איך שלאף נישט יענע נאכט, ווייל ערשטע מאל א ביל אויף מיין נאמען, מען גייט פארשליסן די לעקטער, וואס גייט מען דא טון? וואס זאל איך אייך זאגן מורי ורבותי, איך שטיי יעצט, איך האב געמאכט א חשבון, כמעט זעקס הונדרעט חדשים נאך די ערשטע ביל. לכאורה א חשבון פון כמעט א הונדרעט טויזענט דאלער וואס איך האב שוין געגעבן פאר קאן עדיסאן איבער די לעצטיגע צענדליגער יארן, אז דו וואלסט מיר געזאגט דאמאלס א ביל, דו מיינסט דאס איז א ביל? א הונדרעט טויזענט דאלער העסטו דארפן געבן פאר זיי איבער די נעקסטע פאר יאר ביז דו קומסט אן צו זיין א עלטער זיידע? זיך וואלגער חלש'ט און איך טראכט זיך ווי האב איך הונדרעט טויזענט דאלער? אלא מאי דער אייבערשטער וויל, איך שיק דיך א ביל, טו וואס דו דארפסט צו טון. ווען א איד איז ארויפגעקומען אין הימל, האט ער געזאגט, דו קענסט גיין אין גן עדן, אבער עס איז דא א טענה אויף דיר, עס איז דא א וואנט דא, ביז דו ברעכסט אראפ די וואנט, קענסטו נישט אריינגיין אין גן עדן. אקעי, גיי מיט געשיר, גיי מיט כלים, מיר געבן א פיצי העמער פון א דענטיסט. און די איד גייט, בום! און קראך! און די גאנצע וואנט פאלט אראפ און ער גייט אריין. שטייט מסרים, פארוואס האט ער זוכה געווען דערצו? ווייל זיין גאנץ לעבן האט ער געזאגט, יצר הרע זאגט אוממעגליך, פאנג נישט אן, עסט ממילא נישט מצליח זיין. שפע איך טו וואס איך טו, איך דו דערביל, איך טו דערביל, איך טו ווייטער, וואס איז געווען נעכטן איז געווען נעכטן, וואס וועט זיין מארגן וועט זיין מארגן, היינט לאמיך טון וואס איך דארף צו טון. ווען א איד זאגט איך וועל טון היינט וואס איך דארף צו טון, וועט קומען א צייט דערויף קען מען אויף יענע וועלט דער אייבערשטער וועט אונז ווייזן ביליאנען מיליאנען נסיונות און דער אייבערשטער זאגט איך האב געהאלטן חשבון,